Хәерле сәгатьтә, Рима ханым, хәерле сәгатьтә, хөрмәтле безнең караучы тугры дусларыбыз. Бүген безнең туры эфир һәм безнең бүген театрыбызның актрисасы, Башкортстанның һәм Татарстанның атказанган артисткасы Римма Ключерева сезгә сәхнә теле буенча дәресләр үткәрәчәк.
Рәхмәт, Айгөл. Хәерле иртәләр һәммәгезгә дә. Билгеле, сәхнә теле буенча дәресләр дигән сүз иртәнге сәгатьтән бик үк алай теге зурдан, зурдан әйтү булыр. Шуңа күрә бу безнең беренче башлау иде инде, шулай бит, Айгөл? Шуңа күрә ниндидер бер гомуми бит темаларны кузгатырбыз дип уйлыйм. Шулай бит? Килештек, яхшы.
Әйе. Менә, Айгөл, мин сорауны сиңа биреп башлыйсым килә. Син бит инде Уфада уку университетны бетердең, шулай бит? Филология фәннәре буенча. Менә шигырь, синең күңелеңдә ул вакытта шигырь нинди урын алды?
Шигырь ул һәрвакыт ниндидер күңелгә якын, ул минем күңел халәтен яктыртучы бер ысул булып тора, мин аны һәрвакыт шигырьләр аша үземнең күңел халәтемне кешегә күрсәтергә тырышам, яктыртырга тырышам. Минем өчен шигырь шулай. Ни өчен мин сиңа шушы сорауны бирдем, чөнки шушы ук сорауны мин менә әле безне Юк, кызыксынып караган тамашачыларга да мин шул ук сорауны параллельно бирәсем килде. Чөнки шигырь һәр кешенең күңелендә, дөрес әйттең, аерым бер роль алып тора. Аны инде кызыксынган кешеләр кызыксынып шигырь укыйлар. Менә әгәр дә бүген урамга чыгып бер Ну дүрт-биш кешедән, ун кешедән прямой не эфир сорасагыз, соңгы вакытта нинди шигырьләр укыдыгыз дип. Билгеле, бу бик ничек дип уйлыйсың, нәрсә дип әйтерләр иде соңгы вакытта шигырь укыдыгызмы дип сорасак, менә урамда барган кешеләрдән.
Моның өчен күңел нечкәлеге кирәк. Бөтенесе дә шигырь укыймы, әмма ләкин. Менә бик дөрес әйттегез, бөтен кеше дә шигырь укымый, шуңа күрә монда гаепләп тә булмый. Әйе. Гаепләп тә булмый, юк диярлек ниндидер, бәлки, китаплар билгеле укыйлардыр, әмма менә аерым бер авторның шул ук без яратып укыган Рәми Гарипов, Габдулла Тукай, Мостай Кәрим, Специалистлар, бәлки, бу темага кайталардыр. Мәктәп балалары кызыксынып дәресләр әзерләгәндә ниндидер бер җәенкерәк темаларны кузгатып укыйлардыр, шулай бит? Шуңа күрә, әйдәгез әле теманы кабатлап әйтик.
Бүген без. Мин тамашачыларга бүген.
Сәхнә теле буенча шушы шигърият уку осталыкларын күрсәтәсез. Һәм уку осталыклары, билгеле, менә уку осталыгы, ул беренче чиктагыны, менә мин, менә монда бер укучы бала торса, йә теләгән бер кеше булса, мин ул кеше белән эшләп, мин шул кеше белән эшләп, ниндидер бер коррект Це аны укуына кертермен дип уйлыйм. Ә уку осталыгы мин әйтәсем килә, менә мәсәлән алыйк, бер кеше конкурска әзерләнә. Мисал өчен мин булыйк ул. Әйдә, мин булыйм. Әйдәгез, Айгөл. Менә сез конкурска әзерләнәсез. Мәктәп, менә алыйк, мәктәптә син шул, шул ук шигырьне укыган чагында сиңа кирәк требованиеләре нинди, син аны баштан азакка кадәр яттан белергә тиешсең, хаталанмый гына укырга тиешсең. Шуңа күрә син укытучы, әйе, син, менә син инде укытучылыкка укыдың бит инде, шуңа күрә укучы балага син оценканы шуннан чыгып бирәсең. Билгеле интон, сәнгать, интонационный буенча, бу мәктәптә программа буенча дип әйтәсем килә. Шул, шул ниләр исәпләр исәпкә алып, без дүртле, бишле оценкалар куябыз, шулай бит? Әйе. Шуннан соң инде конкурска әзерләнгән укучы булса, ниндидер зур сәхнәдә иҗат буенча шушы үзенең эшен күрсәтергә теләсә, монда инде нинди требованиеләр дип әйтик, кирәк булачак. Монда кирәк шагыйрьнең шагыйрь турында белү беренчедән. Әгәр дә инде менә безне тыңлап торган э, тамашачылар арасында шундый әлеге вакытта ниндидер конкурсларга әзерләнүче булса, иң башта билгеле шагыйрь турында белергә кирәк. Авторның авторның авторның үзе турында. Ул повесть булсын, Һәммә нинди булса да инде шагыйрь турында белергә кирәк. Һәм шигырьнең язылу тарихын. Бу инде гомум кешегә билгеле требованияләр. Язылу тарихын белергә кирәк. Һәм аннан соң икенче зур таләп ул да булса, ни өчен син шушы шигырьне алдың? Ни өчен сиңа бу шигырь күңелеңнең халәтенә туры килде, ни өчен алдың? Ул шуңа шунылардан һәммәләр һәммә шушы таләпләрдән чыгып, син бу шигырьне яктыртырга тиешсең дип уйлыйм мин. Менә билгеле мин берничә монда китап алып килгән идем. Шунда Сез бүген нинди авторларны алып килдегез? Мин миндә
Өйдә мин бит инде хәзер озак гомерләр яшим. Шуңа күрә миндә шигырь китаплары, китаплар гомумән байтак кына. Кайбер минем өйгә килгән дусларым әйтәләр, Ой, ни, нигә сиңа шул кадәр китаплар? Менә шул шигырьнең тагы бер ысулы ние бар, ягы бар. Ул да булса, менә сез әйттегез, күңел халәте дип, шулай бит? Менә Бүген бер шигырьне укыйсың, ул синең күңелеңә ничектер туры килми кебек. Әйе, шигырьне, китапны әйләндерәсең, әйләндерәсең дә, менә мин үземнән чыгып әйтәм, әйләндерәсең, әйләндерәсең, ничектер бер шигырь дә күңелгә ятмый. Исән ишетмәгәндер.
Әйе, шуннан соң берничә вакыт үткәч тә карыйсың, бәй, бу шигырь бит гел Шундый менә бит җыр җыр ник Шәпшәмә. Әйе, ул менә им минне минем бүгенгә кирәк, минем күңелемә кирәк булган шигырь. Шигырьләр алар менә шагыйрь әйтмешли, алар Алар кешене дәвалыйлар. Дәвалыйлар. Аларны ешрак укырга кирәк, ешрак аңларга кирәк. Алар белән аралашырга кирәк. Шул чагында шигырь үзенең бөтен эчтәлеген сиңа ачып бирә. Чөнки шигырь ул айсберг кебек. Аның өсте катламы юка гына, ә аста, иң зур байлыгы аның аста. Шуңа күрә шул астагы өлешен аңлар өчен бер генә кабат кайтырга түгел, берничә кабат кайтып, аны аңларга кирәк, укырга кирәк, билгеле. Шуннан әле әйттем, менә шигырьне алып килдем микән? Кичә Менә бу башкорт шагыйре Башкортстанда туган инде әйе Ахмадиев, Вафа Ахмадиев. Мин аның шигырьләрен бик яратам. Бу китап инде башкортча әле монда язылган, шуңа күрә мин шушыны башкортчадан Прямой. Перевод белә укысым килә. Бу ни өчен шушы шигырьне тамашачыларга әйтеп үтәсем килә? Чөнки монда шагыйрь турында язылган, шигырь турында язылган. Белмәсәм мин сүз кадерен, Очырсам аны елга, Тотынмас идем каләмгә, Йөк булып туган телгә. Сүзнең сүзе, җае килеп, агылмаса, тойгылар, җилгә китеп, җил тарата, адашып туа алар. Ә ничек матур итеп әйткән! Шигырь, сүздән койган һәйкәл. Шигырь ачу катыш каһәр, шигырь кирәп кызган нәфрәт, шигырь оран яу килгәндә дошманны таптап узган. Менә шушындый, мин инде баштан азыкка кадәр укымыйм, шушындый шигырьнең төшенчәләрен әйткән шагыйрь. Инде моннан аңлап була, чөнки, әйе, аңлатма бирә, нәрсә ул шигырь. Шуңа күрә мин шагыйрьләрне нык хөрмәт итәм. Аларда шундый сүз осталыгы көчле. Менә Бермәлне мин кечкенә генә бер шагыйрьләр арасына туры килдем дә, кечкенә генә бер шигырьне үзем язган, шуны укып күрсәтергә җөрьәт иттем.
Безгә дә укып күрсәтегез. Шуны әйтеп утасым килә. Таулар биек, шуңа алар таштан ярала. Таулар түзем, төрле яктан ачы җилләр яра салса да. Тик шулай да әрнүләргә түзәлмидер кайчак алар да. Салкын чишмә булып бәреп чыга күз яшьләре ташлар ярада. И шунда бик өлкән, бик мин хөрмәт иткән шагыйрь. Сеңлем, бик төгәл әйткәнсең, бик матур әйткәнсең, дип. Менә, әйе, шушындый миңа ниндидер мактау сүзләре әйтте. Бу миңа инде канат куеп, үземне ниндидер бер ачыш ясаганымны аңладым.
Иҗатны ташламаска дәвам Әйе, итәргә әйе, кирәк. әйе, шуңа күрә һәркем дә, әгәр дә каләм ала икән, ул. Уйлансын, ташламасын. Менә без кечкенә чагында безнең авыл мәктәбендә укыдык бит инде. Шунда минем күп классташларым газет-журналларга үзләренең кечкенә генә язган шигырьләрен язалар иде. Аларга рецензия килә дип килә иде. Менә шушы җирен шушылайрак язырга кирәк, шулайрак язырга кирәк. Мин ул чагында, билгеле, әле минем гел башыма да килеп кергәне юк иде, кайчандыр мин ниндидер шигырьләр язырмын дип. Шунда бик кызыга идем аларга, бик карый идем. Аларның шул таләпчән булып шулай һәрвакытта да шушы шигырьләр язуына. Әмма ләкин инде ул минем классташларым шагыйрь булып алай китмәделәр, әмма ләкин күңелләре шундый бай күңелле, матур ханымнар булып үзләренең эшләрендә тәрбияләнеп, Яшәделәр инде. Шуннан соң ниндидер вакытлар узгачтын, җиденче класслар тирәсендә мин шигырь яздым да, шуннан соң җыр булып килеп чыкты ул, и не припев белән. Аны күп тә уйламый мин җибәрдем, Гөлшәмсә апа Зәйнәшевага нишләптер. Без бит инде радиодан гел аның сүзләренә язылган җырларны, элек ул вакытта күп шундый әдәби тапшырулар күп иде. Шуннан Гөлшат апага язып җибәрдем дә, Ул шигырьнең мәгънәсе болай иде. Без бит инде Ык буенда безнең авыл. Ул вакытта Алсу җилкән дигән кино бик шундый яңа гына чыккан вакыты. И мин яздым шигырь ул кыз нидә яр буенда көтеп калган, әмма ләкин Алсу җилкән үтеп киткән. И шигырьнең эчтәлеге Алсу җилкән кайтыр әйләнеп. Дип, көтергә кирәк. Мин инде анда күбрәк шул хыялның тормышка ашуы турындарак язган идем. Шулай ук. Шуннан соң Гөлшат апа миңа бераздан хат килеп төште, миңа язган. Сеңлем, Ык елгасында. Пароходлар булмый дип. Миңа бу төшен, бу сүзләр, мин инде, мин әйтәм, мин беләм бит шул пароходлар булмаганын. Ул чагында ин җиденче класста мин әле шәһәргә дә чыкканым юк. Диңгезләр дә күргәнем юк. Пароходчы пароход та күргәнем юк. Шуңа күрә миңа иң ни инде безнең елга булып торды. Шуңа күрә, әй, мин әйтәм, Дип, минем ничектер күңелнең бер ние төшеп киткән дә инде, мин шуннан соң, җиденче класстан соң ташладым. Ничектер аннан соң инде менә шушы театрга кайткач кына, 90 нчы елларда инде театрда Кирәк була башлады, ничектер эш вакытында. Римма ханым, хәзер бер-ике шигырь осталыгы да безгә укып күрсәтсәгез, бәлки. Безнең әле ничә вакыт калды? Безнең вакытыбыз чикле, күп калмады вакытыбыз. Шуңа күрә ун минут тирәсе калды.
Әйдәгез әле менә Габдулла Тукайның Парад шигыренә игътибар итик. Бәлки бу шигырьне инде күпләр беләләр, шуңа күрә бу шигырь күпләргә аңлаешлы булыр дип уйласым килә. Менә сез бит инде ул шигырьне яттан беләсез, шулай берничә елны беләсездер инде. Ну, берничә елны. Әйе, хәтерлим. Менә бу шигырьнең эчтәлеген игътибар итсәк, та шагыйрь үзенең Казанга кайту хыялын яза бит инде. Шулай бит ул аны Җаек шәһәрендә торган чагында алдан язган, шулай бит? Әйе, әйе. алданрак язган дип фарыз ителә, нидә инде китаплары караган чагында чыгып. Шуңа күрә ул ниндидер бер хыял белән үзенең инде Казанга кайтып барганын әйтә. Менә билгеле, укырга була төрлечә. Мәсәлән, җиктереп пар атказанга туп-туры киттем, карап, чаптыра атларны кучер суккалап та, тарткалап, кич иде, шатлык белән нурлар чәчеп ай ялтырый, искән әкрен җил белән яфрак агачлар калтырый. Ә мин менә шул җыр укып күрсәтимме, гафу итегез. Әйдәгез әле. Сез менә дөресе, дөрес укыйммы икән менә? Әйдәгез әле. Бәлки мин. Җиктереп парад Казанга туп-туры киттем карап, чаптыра атларны кучер, суккалап та, тарткалап. Кич иде. Шатлык белән нурлар чәчеп, ай ялтырый. Искән әкрен җил белән яфрак, агачлар калтырый. Бу инде күптән каралмаган текст, шуңа күрә барыбер сезгә укып ишеттердем, әмма ләкин хаталарым бар үземдә сизелә. Менә
Бу очракта мин иң беренче әйтәсем килә, бу хыял шигырь, шулай бит? Хыял шигырь. Аны шул әйе, әйе, ул үзен шул пар атка утырып Казанга китеп барганын тасвирлап яза. Һәм ниндидер монда бер сәерлек булырга тиеш, ниндидер бер монда үкенечләр дә булырга тиеш. Шуңа күрә һәр һәммә ягына Игътибар итеп, билгеле, дөрес башладыгыз. Җиктереп пар ат Казанга туп-туры киттем карап. Чаптыра атларны кучер, шулай итеп әйтергә кирәгиме? Юк.
Җиктереп Җиктереп пар ат Җиктереп пар ат Казанга туп-туры киттем карап. Чаптыра атларны кучер. Суккалап та тарткалап. Менә ул бит инде артта утырып бара Габдулла Тукай инде, и кара кучер алда бит инде, шуңа күрә ул нәрсәсенә игътибар итә, шул чаптыра атларны кучер, суккалап та тарткалап. Кич иде. Шатлык белән нурлар чәчеп ай ялтырый, әкрен искән җил белән яфрак агачлар калтырый, әле Ул монда сөенергә дә, ниндидер бер вакыйганың китереп килеп чыгасына да әле бернинди дә заказы юк, шулай бит? Ул просто тасвирлый, кич иде, ди. Кич иде. Хәбәр итә. Әйе, хәб, ниндидер бер вакыйганы гына якты, камера шикелле, карап барганын тасвирлый. Кич иде. Шатлык белән нурлар чәчеп, ай ялтырый. Әкрен искән җил белән яфрак агачлар калтырый. Һәр тараф тын. Уй миңа дип әллә ни җырлый, укый, нәрсәгәдер күз эленгән һәм тәмам баскан йокы Аһ! дип Вот менә ни өчен шушылай әйттем, чөнки ул үзе шушы атның атлап барганына күзендә инде йокы ниләре төрә, ниндидер Мин инде бу шигырьне икенче яктан синең белән аралашып сөйләшәсем килә. Әйе, менә һәр тараф тын. Шулай бара бит инде. Ул мин уй, миңа тик әллә ни җырлый, укый, нәрсәдәндер күз эленгән һәм тәмам баскан йокы. Берзаман күзем ачсам, бертөрле яп-ят кыр күрәм. Аһ, бу нинди аерылу! Гомеремдә бер тапкыр күрәм. Әле кайгырыр да урын юк, шатланыр да урын юк артык, шулай бит? Шуңа күрә шушындый гына тасвирлау әле һаман дәвам итә. Хәзер баштан ук укысак, Җиктереп пар ат, җиктереп пар ат, Казанга туп-туры киттем карап. Чаптыра атларны кучер, суккалап та тарткалап. Кич иде. Шатлык белән нурлар чәчеп, ай ялтырый, әкрен искән җил белән яфрак, агачлар калтырый. Һәр тараф тын. Уй, миңа тик әллә ни җырлый, укый. Нәрсәдәндер күз эленгән һәм тәмам баскан йокы. Берзаман ачсам күзем, бертөрле яп-ят кыр күрәм. Ай, бу нинди аерылу? Гомеремдә бер тапкыр күрәм. Менә әле шушы сүзләрне тыңлагач, Айгөл, синдә нинди тасвирлар туды бу интонациягә карап? Билгеле, ниндидер күзаллау, менә әйтергә кирәк. Минем күз алдымда, әлбәттә, Тукай булды, Казанга китеп барган. Әйе, чөнки әле Теге артык хафаланырга бер нәрсә дә юк, шулай бит? Әйе. Алга таба укып китик. Сау бул инде, хуш, бәхил бул, эй минем торган җирем. Ул бит инде, мин туктайтуктай укыйм, шуңа күрә торган җирем, ул Җаек шәһәрендә унике ел яши, шуңа күрә аның. Бик теге тасвирлы, хәтерендә калган вакыйгалар белән тулы гомере шул Җаек шәһәрендә үтә. Үтә. Ул Казанга әле үзенә яңа ачышлар, яңа дуслар белән аралашырга, туганнары белән аралашырга дип барыбер эчке сөенеч белән кайта. Сау бул инде, хуш! Бәхил бул, и минем торган җирем. Мин болай, шулай итим дип төрле уй корган җирем. Хуш гомер иткән шәһәр. Инде еракта калдыгыз. Аһ, таныш йортлар, тәмам күздән сез югалдыгыз. Менә боларны укыган чагымда, әгәр шушы нәрсә монда, бу шигырьләр астына нәрсә салырга кирәк, чөнки Җаек шәһәрендә яшәп

Хуш, бәхил бул, и минем торган җирем. Мин болай, шулай итим дип төрле уй корган җирем. Билгеле, төрле планнар кора, әмма күп планнары аның тормышка ашмый. Шуңа күрә укучы бу вакытта укыган чагында шушыларны да күздә тотып укырга кирәк дип әйтәсем килә минем. Мин инде монда, менә мин төгәл шушылай укырга дип күп күрсәтү ниятеннән түгел, әмма ләкин ничек укырга икәнен, Фаразларга күрә. Фаразларга күз алдында тотарга кирәк. Эч пошам, яна йөрәк, хәсрәт эчендә уйда мин. Ичмасам иптәш тә юк, тик икәвебез уйда мин. Чөнки менә шушы уйлар юлда барганда билгеле ниндидер уйлар белән буласың бит инде, шуңа күрә шагыйрьне аңлап була. Әйе. Эч пошады, чөнки ай тонык кына анда бара. Кучер да җырламый, ди. Шуңа күрә шушындый юлларны эч поша. Яна йөрәк. Хәсрәт эчендә, уйда мин. Ичмасам иптәш тә юк, тик икәвебез. Уй да мин. Аһ, гөнаһым шомлыгы, бу кучеры бик тын тагын, җырламыйдыр бер матурның валтагын йә калфагын. Әллә нәрсәм юк кеби. Бер нәрсәм юк. Бер нәрсәм ким, бар да бар, тик юк туганнар, мин ятим монда, ятим. Әйе, менә монда инде ул үзенә бер шушы юллар аша үзенең ни өчен шушылай күңеле, күңеле пошканы, уе белән уйлаганы, чөнки ятим мин монда, барыбер ятим, ди. Шушы сүзләрне инде шагыйрь Туптыр безгә инде аңа туп әйтә. Монда бар да ят миңа. Бу Мингали, Бикмулла кем, Бикмөхәммәт, Биктимер, берсен дә белмим, әллә кем. Сездән аерылып, туганнар, җайсыз, уңайсыз тору. Бу тору әйтергә мөмкиндер, кояш, айсыз тору. Шундый уйлар берлә таштай китте, катты китте башларым, чишмә төсле ихтыярсыз акты китте яшьләрем. Шушы, шушы елларга кадәр, әйдәгез, тукталыйк шушыннан соң, чөнки менә шушында инде шагыйрьнең Билгеле, күз яшьләре акканы аңлашыла. Аңлашыла, чөнки күп планнар белән шушы егерме яшенә кадәр шул җаекта була бит инде. Ниндидер планнары үтәлми, шуңа күрә акты китте яшьләрем, ди. И зур өметләр баглап, Казанга. Юл алды дип дип бетә инде безнең шигырь, шулай бит? Шуңа күрә бу шигырьне укыган чагында кемнәр инде ала ан һәрбер укучы монда үз үз үзенә генә якын булган бер юлын ачып бирергә тиеш инде, ачып бирә ала. Шулай дип мин аңлыйм. Хәзер безнең тагы ничәкле вакыт калды? Мин сезне Марис Надзиров белән таныштырып үтәсем килә. Безнең өч минутларыбыз әз калды. Юк, сез миңа әйтегез. Өч минут вакытыбыз калды. Өч минут эчендә Марис Надзировны әйтеп бетереп булмас. Менә мин уш ни билгеле бәлки болай эшләрбез. Менә миндә утлы еллар поэзиясы. Шушы Сәхәп Урайский дигән бер шагыйрьнең шушы юлларын мин бик яратып укыйм, шуңа күрә сезгә дә шушы юллар белән тамамлыйсым килә. Җәй үткәндер безнең якларда да. Көз килгәндер инде кырларга. Дус кызларым колхоз бакчасына кергәннәрдер алма җыярга. Авылыбызга яз китергән кошлар очканнардыр җылы якларга. Мин сокланып карыйм шул кошларга, сез исемә төшкән чакларда. Алмагачлар монда алма коя, җыючы юк тик бу алманы. Сагынсам да, авылыбызның быел алтын көзен күрә алмадым. Июнь ае. Чыклы бер иртәдә без сугышка киттек авылдан. Туган илнең изге җир-суларын коткарырга фашист явыздан. Алмагачлар чәчәк аткан чакта яки алма койган көннәрдә Без кайтырбыз ерак көнбатыштан, туып-үскән таныш җирләргә. Алма җыйган алма битле кызлар, сезнең белән әгәр кабаттан күрешә алмасак, безнең батырлыкны улларыгыз сезнең кабатлар. Билгеле, бу җыен Токта бик матур шигырьләр бар. Аларны инде болай бу безнең бу очрашу бәлки соңгысы булмас. Ниндидер фикерләрне без таркау таркау гына әйттек, шуңа күрә безнең тамашачылар гафу итәрләр дип уйлыйбыз. Сезгә зур итеп рәхмәт, Рима ханым, әлеге шушы туры трансляцияне алып баруыгыз өчен. Һәм инде безнең тугры дусларыбыз, тамашачыларыбыз үзләренә дә кирәклеләрен, сайлап алганнардыр, сезнең әйткән сүзләрегезне ишетер дигән теләктә калабыз һәм инде без шушы минутларда, хөрмәтле тамашачылар, сезнең белән. Әйе, мин дә, мин дә җөпләп сүзләремне әйтәсем килә. Шигырьләр укыгыз, ул күңелгә дәва.